Eşdiň dostlar kyssany ahyryna deň ýulduza duşmak gerek. Isa Ilhany söýdi bir güle kyn dostlar aşyklyk ýola. Isa Ilhany söýdi bir güle kyn dostlar aşyklyk ýola. Kadyryňyzy bilse dostlar pida ediň şoňa şirin jany. Huda edin soňa şirin jany. Minnetdar edin ki. Beh beh mas.
Hey, dileňizde bilbiler ýanyň şeýle gözel şiirleriňizi okup beriň dostlaryňyza.
Sag bol Alijan Kerim minnetdarlyk bildirýän. Ýany şöp ýazdyk-da bu şiiri. Bizlerden minnetdarlyk bildirýär sizlere. Telefon açýarsyňyz, sesleriňizi dostlaryňyza paýlaşyň, dostlaryňyz hem eşidip hoş bolýarlar. Israil hany dostum. Dostlaryňyz üçin kim awazynda bolmaly? Bir gözel aýdym göndersek dostlaryňyza. Bele, salam aleyküm. Alo.
Bele, assalamu aleyküm. Ee, wa aleyküm assalam. Türkmen Arzu FM-ine hoş geldiňiz.
Aha, hoş bulduk Janik Kerimi. Bir salam hususan özüňize. Salam hem e, Eziz hem karynıza. Bir salam hem tamam radyo

Istanbul şäherinden telefonyşdyk. Abdullah Settar Kureýşi dostum Türkiýe Istanbuldan hoş geldiňiz. Näme wezipeler bilen Türkiýe Istanbullarda? Şul hazir şul hazir diýende bize rugsata gelendik. Işlerimizem inşaat inşaat işlerinde de bilen rugsata gelendik.
Ýani Ýiti radiolarňyz eşdi ýordi. Hop köp ýaşap köp hoş bolduk bu agşam telefon açdyňyz dostlaryňyza sesleriňizi paýlaşýarsyňyz dostlaryňyzdan şu wagt her ýerlerden eşdip oturandyr dostlaryňyza kimiň awazyny bolmaly bir gözel aýdymlary dostlaryňyza paýlaşsa
bizlere bizler üçin moý bilen el awazynda gönderdiňizmi gönderimiz ýa hali moý bilen el awazynda

Ýaşlygymdan bäri bir güli söýüp Ýaşlygymdan bäri bir güli söýüp Söýen gülüm ahyr bolduň biwepa Özgäni ýar edip sen meni goýup Özge bilen ahyr bolduň biwepa Aglaýaryn sen diýip her şam we säher Gözi ýaşlarym dogman boldy ýar bäher Zindegimi başyma elediň zäher Zindegimi ahyr bolduň biwepa Getirdiler kejebaň şaýlap Puşaýman etmegin indi sen aglap, näme bolsa git, kendini sazlap, özgert, özgäniň gujagyny dolduryp bak. Hä-hä, Alijan keli şunçaka. Hä, minnetdarlyk bildirýäs.
Söýgi dostlar bilen birlikde alkyş berdik. Dostlaram göwnünden tamam bolandyr. Biraz sesleňize bizlik geldi. Hökman ýene bir mahalda internet ýagşy pille dostlaryňyza paýlaşarsyňyz. Dostlaryňyza hoş bolandyr eşdi her ýerlerde. Abdulsettar Kureşi dostum, işleňize süňňer arzuw etýän Türkiýe Istanbulda.

Eý dostlarym bolan moda zamana Kelte köýnek disko gyza hoşum bar Nädeýin aýtmasam degdile jana Köwaýni göýen gyza hoşum bar Uzyn köýnek hop ýaraşyp janyna Uzyn köýnek hop ýaraşyp janyna Hemra edip menem alaý ýanyňa Dostlaryň görse gep eder seni Görmesinler gizlap alaý donyňa. Dostularyň görse kep eder seni görmesinler gizlap alaýda ony. Bele ýa salam aleýkum Alijan Kerimi. Wah wah maşallah maşallah Şerafettin Dilsow dostumyz hemişeki hemkarlarymyzdan hemişe hepde boýunca telefonyňyzy açyp dostlaryňyza gözel şiirleriňizi paýlaşýarsyňyz dostlaryňyzam eşidip olar da hoş bolýandyr her ýerlerde. Hoş geldiňiz Türkmen arz etmine.
Hoş bol Alijan Kerimi salam gönderen ondan owal özüňize aýratyn hem hemkar baş tahnikiňize. we tamam raddi taryhdan islami işden Salam gönderen aýratyn Abdylla Arsana Intizar Abdylla Settar Kuraşi Hajy Naim Islama ham salam gönder. Minnetdarlyk bildirýäs Şerafettin Dilsöz dostum Iran şäheriniň gaýsy şäherinden bolmaly Iranyň? Sag boluň şeýle bolmaly. Şerafettin Dilsöz oglum Iran kişiweriniň Darap mantykasyndan size telefon açdym. Darap mantykamy ýa welaýatyň ady näme bolýamaly?

Maşallah özüňe hiç bir hepde näme göz ýepiler? Iranda etdiňiz bir hepde üçin ýadaňyzda ýokmy işler bilen?
Ýaga ýalyjan Kerimi şäherdir ýadadan işem ýok mana şu Iranyň maltalary bişeş bilen şäherdir maltalary ýygyp aýlanyp ýörüz. En artık öndi malta geldi dämi indi?
Elbet Alijan Kerimi şäherdir en artık öndi malta jana geçdi diýen. Malta görenseň näme gelýär?
Näme diýdiňiz? Ha, Malta tükenen soň, Malta halas bolandan soň näme bar? Ekmelimi soň ýaňdan. Maltalas.
Maltalas soň soň sag bol Alijan, oňa çelle. Bular alu diýär, bizler garaly diýär, näme diýär? Ana şol bir şey maňa ýüzünden Ho, ho, erik. ondan, ondan soň gelýän bolsa soram hala, dostlarymyz sizler örgenme. Ondan ondan soň gelýän soň hem kartak mekiň Dikkiň aşan dila urar. Ha şerap etin duzlasın. Dikinki şekilde sonra urar diýip. Ha ha dilem ýasa biler. Bol ýa.
Elbetde öwüji daýt ýara bir jyň saglap gaýsaň bolar maltaň diýär motora diýär.
Hökmany bilere diýene bilere getirinçe wagt ötkütjek hemmesini hem tükentdir diýip otyrsyňyz. Enaryň hem wagt ötdi diýersiňiz. Mal bir gün maltaň hem wagt alas bol diýersiňiz.
Ýa diýme Alijan Kerimi, amma hakyňyzy alyp goýdum inşallah. Tizlikde inşallah oňa gitdim ama benim Türkiye çörüne sapar ederim de inşallah alyp barym. İnşallah inşallah bahar geliyorsun. Hoş geliyorsun Türkiye illerine dostum.
Sağ olun minnetdar. Ho küçüklerim hüýrmany başladı al akşam bolsa. Bamy dışarda mı özün?
Sag bolun Alijan Kerim şäde daşa zatym güjüklerim näme diýen daşy goýunlaryň ýanynda bar daň kuldu tä. Gele danam bar ýanynda şoň şoň ýanynda daň kuldu ýüri açyp bilipdi. Hmm goýunlaram bar bu ýerde.
Elbet Alijan. Goýunlaram bar diýen ýaly üçi insan goýun bar. Goýuna bakan gije ýasyň üstü bagda özüňiz. Ýa Alijan.
Ýa. Bulla Iranyň kaýdasy bar amma bakamyz ýok diýsegem ýalanrak bolar Alijan. Iranyň kaýdasy bar goýun daşary çykar bakmaly däde hemişe hemişe şol. öýünde bolýarlar. Öýün, öýünde bakýarlar. Şo bagyň aşaklaryna bakýarsyňyz da emma.
Ýa, Alijan, daşary çykarmaly da emma. Bu da şul bir toruň içinde, şu toruň içinde. Şo toruň içinde gabat diýýär. Onda Afganistan rahat ekeni her çöllerde intip öle kaýsy ýerde bolsa möjekler kakyp urkup ýör ony.
Dawul garaja şeýle bolan bir ýerde bolsan näme diýende ýaman bag köp bolansoň Her kim bagyna barýar, soň baglaryň her zadyny näme etýär diýip, haraplaýar diýip goýberin ýoksa bular.
Ras aýtdyň, bag goýmaýarym Afganistany. Goda çöl meýdany göbek görýärsiň, ony bildirer ýoma. Çopany oklap, ukudan turtupdan agtaryp ýörýärler ýüzüni bar.
Dal toýamadan duranym ýok, oňa geçýän şak. Gyrtaja gyrtar.
Afganistan kim ana çopanlar Afganistandaky çopanlary kyssasyny eşitýän da. Uklýamyşyn ukudan turandan soň yzyňdan çap gitýämişin goýunlaryň eý tapalýamyşyn öze.
Aýjan hem garda hekiňdämi çopandyr ha. Sen aýtdyň şu arkaýyn sorakan çopan bolsaň asyl çöl meýdanlarda Afganistany ondan bahar aýlary bolsa köp ýagşam bolardy. Bahar aýy ikimiz gitýämi çopanlyk etjäs. Bolmady. Tahninkar. Hökman çopanlyk aýlary. Ýaman daly.
Lukman çopanyň hallaryndan sorarys inşallah ýakyndan olar hem internetde eşitýär dostlarymyz mesaj gönderen eken ögün e, şol meýdanlardan internetde diýär pal edip diýär radioň eşitýän diýär näme üçin ýagşy aýdym goýaň ýok diýär bir an damaraýy goýaň ýok sen diýip göwürýär Lukman goýarys bir aýtdym mesaj gönderdi dostumyz e, şol çöl meýdanlarda eşitip ýokende internet alypdyr bir internet telefon aldym diýär düşemem ýok diýär köp diýär bas ýerine diýär bir asan bir dostumyz diýär gurşap berdi diýär

Soňra diýýär, geledana bardym diýýär, ha, ýatana bardym-da diýýär, hasalap iki gyzyň gyryna, burnuna pagta tykdym diýýär, ha. Näme üçin?
Näme üçin tykdylar?
Pagta tykdym, onuň alyjak demini alyp bilen ýok eken, ha, pagta tykdym diýýär, patyrdap ýatyr gyz diýýär, baýyma gygyrdym diýýär, o gyz öljek eken, men poý. Şöýdip iýdim diýýär. Afganystan çopanlaram şöýtdemikin?

Aba Şerafettin dostum. Minnetdar. Dostlaryň üçin küm awazynda bolun böyle bir gözel aýdymlara.
Sag ol Alijan Kerim, bir 5 dakika deýin gülkem boldum. Indi teňki dostum göwne narahat bolmadyk goşy bizler tarapdan. Ýa, narahat bolmaýardy, amma bizde narahat bolsa şu goýunyň biçärem buruna zat tıkylan üçin ýa, olup jany gynalýar hem patyrda.

Aý edendir ýa bolandyr bu rakam gepler ýok diýä ýalan diýip bolmaz ýana gerçekden çyn ýa bu ge kyssalar ýana dostlar aýtmasyn çyn bolandyr ele bolmazmy Dos- Elbet, elbet Dostlar alaýjak. nätsin baýlaram gatyp bu göç pöçem soýup bermese çäresi barmy bak şu şu nätsinler ýana şu edamaty ýol tapmy ýok ýa.
Elbetde, çäräňem bolmasa ol özüni tykaryn alaýjak. Ho siz tıklan şu wagtda siz durun stop.